Tu program pengingat tuai Bujang Lemau ba tusun ti ka lima puluh. Iya selamat kitai betemu baru lebih agi ngagai bala ke endang udah enggau ninga ka program tu. Berengkah ari tusun satu nyentuk ngagai tusun empat puluh semilan. Nyelaika sekali tu aku datai baru nampung cherita pengingat tuai tu Bujang Lembau ba tusun ti ke lima puluh sekali tu. Iya nyadi sebedau tai bukai meri aku awak mimit lalu aku madah diri minta ampun ngagai kita bala mayuh laban aku nemu kita nya enda nentu sabar enda nentu liat ati ngelama tu selalu endar nanya ngagai aku tau ngagai empat lala nama kebuah program pengingat tuai Buja Lembau tu lama endar enda ayan enda pansut iya nya alai taja pan utai tu bisi dipadah ka aku empu lalu pia mega empat lala pan bisi mega madah ka kita. Berengkah ari sistem kitai ke betukar nyelai hari nya iya nya tadi ke diatu nya ukai reti cherita tu berubah enda pia tang utai ke dikena aku ngerikut program tu lalu ulih dinga kita iya nya ngena sistem baru iya ke dipelaba ke aku nya entu iya manah agi didinga kita ari ke udah suba. Iya nyelai minta ampun bala menyadi kaban belayan kita ke enda enggau udah lama endar nganti cherita tu ngagai tusun ti ke ujung agi iya nyelai ke sekali tu kitai nya berengkah ngena tusun ti ke lima puluh nyadi Tusun ke lima puluh tu tadi, iya nya berengkah ari tegong seduai kilat tu ke ngayap seduai diri menyadi nya tadi laban selema lemai nya sida iya balat endar rami bebuti betundi ngajat tang taja pia nya tadi nyau jauh malam sida ke bebuti betundi nyepan nyau mega ngetu nya alai orang penyau nindu kediri. Ari nya dia deh tegong seduai kilat tu tadi lalu ka mansang ngagai nawan seduai bulan. Aaa nyalai udah nya tadi ninga seduai menyadi nya pan udah nya lalu ngadu kediri deka mansang ngayap ngagai nawan seduai bulan udah bekau apai seduai Bujang Lembau nya tadi madah ke seduai iya. Endang tau enda mupuk malam nya ngaika nadai wak pia ku iya. Nyadi Bujang Lamau tu lalu nat kediri iya nadai mindah. Seduai menyadi nyapa deh lalu mansang ke tanju lalu ngerening ke atas kin. Dia seduai iya meda senayak api ba bilik orang indu din jauh ba atas perabung laban seduai tu nya sama bela bisi peninduk seduai iya empu bakang kitai iban deh kumbai kitai meligai meh nya. Bah, arah makeh mupuk tua. Pia ku Tegong tu, nyelai iya perlu mengechit ke atas. Peda kelalu terengkah ba mua jenila bilik nawan. Udah nya, kilat perlu nitih merejuk ari baruh lalu terengkah ba mua jenila bilik bulan. Datai dia meda uri indu nya tadi, ada bebejur tinduk. Jina penapat. engka udah kelalu lelak mega nya kini debai ke ngajat bebuti betundi sama lemai nya tadi. Moo peda keno padung orang indu ta chukup iya manah chukup dias chukup belagu dukir semua alai lama tegong seduai kilat tu tadi beratika peninduk orang indu nya. Nyadi terubah degerak. Baka kaka leliat ori endo tu tadi enda semina demu da muah ai ja tang enda ga madah kediri enggai dani muai sulu ati ga nuan pangan enggai angkat enda lama berandau enggau kami anak temuai tu pia da ku tegong tu tadi nelai ori endo ninga nya tadi baru ori endo ada ngelia lalu bekalih merening agi iya. ngagai anak temuai nya tadi. Lebuh iya tepeda ka Muang Tenggung dia, Nawan ada tegepang ati iya. Sepi asai iya, asai ke mimpi, asai ke ukai, asai ke amat, asai ke enda ti nya tadi. Au. Asai ke udah, asai ke bedau iya meda lelaki nya ngelai iya Pelong Enong. sayau lan jam batong laki pia ku ati ading reti nya tadi siga enda meh gamal nuan tu pia ku ati nawan tu tadi anyau ke lama lama seduai ke betinung nya baru nawan tu nanya iya ni ka nih nun aran ka ku tanya orang indu reti nya tadi ooh sapa nuan tu ah Sapa nama nuan dah? Pia ku tanya Bulan. Ninga nya Tegong Palu Tuchum. Kitai sama nemu ba jerita tu. Tegong tu sigi enda tau Tuchum sengapa iya nyau tadi. Nama iya meda ori indu. Nama dah? Amat tak asa ke gusak ati orang indu tadi. Udah meda iya tu chum. Ada da sepu tegong mimit ba mua urai endo lalu nadai jaku tak lembut lalu gawa nya alai seduai iya pen lalu berengkah berandau. Nuan menyadi udah nemu nama aku tang aku nya lalu bedau nemu sapa nuan padahka aku meh menyadi. Isak aku enda empu tubuh. Empu nyebut nama aja ila dudi hari pama mah. Ku jaku rindu ai. Ooh tusah Datuk Tegong berunding ke jaku orang indu munyi nya tadi. Iya penyu berasai sinu ati iya ninga jaku Nawan nya tadi. amat menyam nyadi. Enggai ke nuan lalu enda nemu aku ila dudi hari. Kami tiga menyadi ukai kita menua tu. Kami datai ari menua jauh. Bisi kebuah, bisi tuju. Nya mah kami tu tadi nyau rembus ba menua kita ditu. Tang nuan nya tadi anih irau. kami enda mai ati jai nadai niat ke enda manah ukai deka munuh ukai deka ngayau kami mansang ngagai menua tu laban deka ngiga ini aku ke ditaban ka marin kita di menua tu entah dini alai menua nya kami tu lalu udah nemu tu pia mega. kami ke deka ngambi iya nya ukai ngena jalai kasar tang ti kita da menua tu mai jalai kasar ka penggai au meh nyadi enda nunda leh awak sama bala kasar pia ku Tebong madah ke Nawan. Lama orang indu ai enda enda memunyi ninga jaku iya nya tadi. Aku parai meh kami jamah kita ila da menyadi. Ku Nawan ka madah ke Tegong. Enda menyadi anang tusah ti nuan. Laban munyi ku aku tadi da, penatai kami ngagai menua kita tu ukai mai ati jai. Kami tu ukai ngayau. Kami ukai ka munuh, pia ku Tegong. Ninga jaku nya tadi nya baru. Ati nawan tu tak berasai lantang, udah nya. Sapa nama kami menua tu ke naban kini nuh nya dah menyadi? Pia ku rindu. Hah, ku orang. Nama iya enggau padan nemu nya dini kini alai rumah tauka menua iya nya utai ke agi digiga kami lalu beda tembu nya, pia ku Teguh nya mun. Pian petemu aku ba menua kami ditu madik. Nadai orang nama nya tang bisi sida apai nyebut ngelama tu. Enggau padan tu diau ba siti agi sungai matik ba batang makam. Nama sungai nya Sungai Telen. Tau ka kita ngabas ken ke engka iya bisi din. Orang madah ka enggau padan nya menyadi. Marin orang di Batang Mekam. Nya tusah deka ngalahka iya. Ku sida apai kami ba menua Tunga Kitu, nadai seiku berani ngelaban enggau padan nya. Amat munyi ku nuan menyadi enggau tu suba ngerapas bini orang di menua Iban di Batang Kanyau. Kai iya ti Bini enggau nya ini nuan. Iban ari batang kanyau. Nya meh iya meh nya. Awak kita ti ga nemu. Iya ku nawan. Amat jaku nenya menyadi, ku Tegong nyaut iya. Semadi nuan udah nyebut, ngambi ke nuan nemu ga, orang ke enggau aku dua iku nya. Siku apai aku lalu siku nya menyadi aku. Tunuai menyadi nya besapit. Baka baka seruai menyadi meh nya. Nama aku tu menyadi. Aku tu pengawa ke sida apai sida ini. Tegung anak remawang sana. Bujang lelang tampak rita. Tegung anak remawang panggau. Bujang lelang mali diau. Pia ku iya madah ke nama diri ngagai nawan. Apuh. Raja berani meh nuan tu madi ti munyi nya, ku Reno ai. Enti aku ukai anak raja berani nyadi enda aku ula datai ba menua kita ditu. Pia aku tegong nya meh dia. Ti munyi nya aku enda peduli ke nuan tu musuh, musuh kami ditu tau ku ukai. Tang ni ku nuan meh menyadi ngaduka diri malam tu. Aku muru nuan pulai aku enda pia aku rindu ai. Ninga jaku rindu munyi nya tadi. Tak ada jamah lantang meh sida igat bujang numbang petapang ulu sungai. Ada belebuh lubah sida aya bujang bungah ngerebah kubah galau mikai. Aaa ni utai kena lah. Ada rebah punggu enda bedaun gasak ke seduai menyadi iya malam nya. Nya alai udah tembu magang pengawa ti digiga deka-deka ke ati sida palu tinduk hari maya nya urung iya nyau semak dini hari mabu. Dinga kenu adep gau orang ba punggang setak. Teguang seduai kilat pen lalu agat. Nuan ditu dulu madi. Aku ka pansut ngabas nama utai ke dikemegau ke orang nya. Pia aku Teguang madah ke Nawan. Udah nya iya palu terjun ari mua penjanu rindu lalu terengkah betanju. Kilat pen lalu entudi ari belakang. Nama utai dikemegau ke orang kia? Ku Pilat nanya Tunggung. Ntah enda nemu. Uji tua ngera pai dulu, ku iya nyaut. Seduai aku tama ke dalam rumah, maya nya Bujang Lembau enda udah dani. Peda kenu orang sekayu rumah nya nyu begau magang. Indu nembiak nyu beterauh nyabak. Nama utai deka megau, ku orang nya pai. Ko Tegong nanya apai iya. Munsuh datai ngalah ke rumah tu. Pia ko Bujang Lembau, Munsuh? Ari ni penatai iya? Menua sida nyida? Ko tanya seduai menyadi. Munsuh nya anak betuai ke Jalang. Sigi orang berani ari menua emperan. Tang laban kitai bisi ba rumah tu, iya enda ulih ngalahka rumah tu. Nyadi seduai menyadi meh anak ngenanka rumah tu. Tang ingat, laban jalan tu Iban nya alai enti beliah nya bala iya enda munuh, pasung memagang. tangkap ulih seduai pia ke Ujar Lembau bejaku enggau anak iya dua iku nya tadi. Nyadi aku anak enda ibuh enggau kita bebunuh aku segera ngemata ku seduai aja ku iya nampung jaku nya tadi. Sepi ku anu rumah ti ngang nyau bebuyat laban ne surung gasing bala jalang nya tadi. Semua kengka puka pungka lelaki ba rumah nya pen lalu ngambi kereban diri kena nan ke rumah. Laing apoi lalu mai bala iya nan ba pintu kuta. Nyadi malam nya bisi sekeda bala sida Jalang enda udah masuk ngagai kandang rumah laban orang ti jaga kuta malam nya ulih bunuh sida iya belalai. Nyona padah ke nyawa tudah bejaga pintu kuta nya tadi. Bujang Lembau lalu bejaku enggau Tingang, Ngal, asuh bala nuan chukup jaga ngaika munsuh ulih niki ke dalam rumah. Ti sida enda ulih niki dia sida iya nya tadi enda ulih ngelaban. Enda sida iya telabanka kitai, ku Bujang Lembau. Ninga nya dia Tingang belalu begerah baru. Ngasuh orang nya nikal ke rumah. Bebagi tubuh. Sebarang kenan pintu kuta nya tadi Tingang betanah din. Sebarang kenan ke rumah nikal niki baru ke rumah. Nyadi sida kini indu ntah lalu dasuh bepanduk ke ai dikena ngelaban munsuh iya ke deka ngerumpang. gelegar ngenama diri ngagai rumah. Nya alai bendar amat sida Jalang deka tama dalam rumah tadi tang meh lalu enda ulih laban selalu deh bancha orang ari atas lalu nambah ke nya mega dimbur orang ngena ai angat ke depan dua nya tadi. Nyadi Jalang empu lalu bedau deh degi ari luar kuta dian. Iya tu. Agi ngemata ke bala manuk sabung iya nguji deka ngerubuh rumah sida tinga nya tadi. Aa nama dia bendar amat meh bala sida laie ngapoi nan ke pintu kuta tang bisi ga orang tadi ulih melesit nama kediri ngagai aa rumah nya tadi mansa orang ke jaga ba kuta dia. Nyu bepantap mesra sebuat dia tadi nyuna nemu agi munyi utai munsuh keran deka niki ke rumah lalu orang ke empu rumah enggau nangka ulih nan ke rumah diri. Ari penyau tampak setampak udah nya tadi nyu ayan tanah. Tang bala jalang lalu enda tetiki ke rumah tinggal. Sida iya mayuh bendar agi kul ba baruh rumah. Ari luar kuta Bala Jalang pan agi mayuh mega nguji deka ngenama kediri. Bisi nya nguji deka ngerumas ari tisi lalu deka niki masuk ke dalam. Tang mayuh sida nya tadi teberurut laban kota ke belian rumah tingang nya enda tentu ulih pelungguh sida iya. Ujung pagar. tebelian nya tadi endang taja delancham orang memagang. Heh. Uji asuh manu sabung sida nya dulu. Pia aku Tegong tu bejaku. Pia lalu mansang ke layang apui, iya ke benung bepul-pul nama nya tadi bempas pulas bepantap ngelaban munsuh ke deka masuk. Datai dia iya perlu bejaku enggau Lai Apoi. Nuan pulai ke rumah kin dulu. Ngulu ke bala nan ke rumah. Enggai ke ulih tipi munsuh. Rumah aja tan ke kita. Nyadi di tanah tu, awakka ke nuai menyadi bebuti enggau sida tu. Pia ku Tegong, ninga nya dia Lai Apoi lalu mai semua bala iya nikal baru pulai ke rumah. Aaa nuan ati belanda ngagai ujung kota kin din agi nuan nyaga pintu nya ngaika munsuh ulih lari pia ku Teguh madahka kilat. Kilat lalu belanda sereta lalu ngipak ba ujung kota nya tadi muak ari punggang rumah. Ari pen nyau tawas bendar jalang agi dengegi ari luar kota. Bisi dua iku manuk sabung iya dia tadi ke ngimbai iya dia. Udah lay ngapoi tu tadi pulai ke pintu kuta nya tadi dia tegong lalu ngerumpang pintu kuta. Iya ke nyau ke kilai nya deka nya tadi dah sereta lalu dayun ke iya ngagai kaki jalan kiye. Peda ada ngembar ka kaki siko nya tadi weh ari nama nya siko ari manu sabong iya ka berdiri ngimbai dia da nya ka kena jamah pintu kuta nya tadi. Iya perlu rebah sereta lalu ditinggang pintu nya tadi. Jala enggau siko ari manu sabong iya lalu deka ngkat ke pintu nya. Anang kuliah Au tang angkat pintu kutang nya tadi deh ke ninggal menu sabong nya. Anang ke nya ulih angkat ke seruai iya. Engkebut enda meh pintu nya. Lalu lalu dia meh tudah menu sabong ai siko nya tadi. Nyau demoh ditinggang pintu kutang nya tadi. Nyadi meda pintu nya udah tebuka. Dia semua bala manuk sabung enggau orang ke debai jalan ngayau nya tadi pen nyu beterudus nama kediri ngagai dalam kuta. Sida nya tadi tak lalu deka terus negi ke rumah ngagai rumah tingang nya. Nya maleng apoi enggau bala iya bendar amat ngelaban sida nya ngaika sida nya tadi ulih negi ke rumah. Udah semua bala jalang tama magang nya baru tegung tu lelung kechit ngagai katas ke iya nya tadi engkechit ngagai pintu iya ke ninggang manu sabung jalang nya tadi dah lalu nanggung pintu nya tadi tanggung iya baru. Pintu nya pan lalu enda sempal kia ba mua kota. Enggai ke pintu nya teberumpang nya pia ku iya da tuju orang nya ke desempal kia dia tadi. Dia enda tegong lalu narit batang keladan dia ke nyengkar sungai ari ulu penai sida tingang nya tadi. Batang keladan nya endang siti. Titi ke dikena orang ngelayangka seberai ari ba sungai nya tadi. Ku jerita kai iya besai ari lanji iya, petang kelada juai. Engka bisi ke menujuh tauka lapan depa pemanyai iya. Ada ditarit tegong tu deh lalu dimbaika iya ba mua pintu, ba mua pintu kuta nya ari luar. kena iya nya nekal pintu nya ngaik pintu nya tumbang deh nya meh jalang tadi nyau ga genung meda jamah tegung tu tadi apo sapa meh meh sia nya bangat nguma kediri ngering nya nama tak nadai ku nemu orang ba rumah tu ba menua tu bangat ngering nya. Ti laing apoi udah temu nya sigi nadai nya enda iya tan. Enda iya baka enggau bulu mensia nya. Pia ku bala kayan dia bejaku ai tudah jalang pan bekenyak mega laban iya iya nya tadi telalu udah bepentap iya agi ke genung bediri ngemataka bala iya ke nguji deka masuk pintu kuta ke niki ke rumah. Iya pan baka nya meh lebuh iya meda tegong tu tadi. Nyu ngidit batang keladan nya. Ni iya enda ngenung dini mensia bangat ulih narit batang keladan nya enti nunda ke. Nya. Iya irau nda rati laban meda pengering tegong tu tadi. Sigi nda ulih laban nya pia ku ati iya. Nambahka nya tadi. Orang nya pan enda dikelala iya. Ukai kala meda tekung dini nya enda ngelala meh iya. Nyadi bala orang ke nerumah tadi irau bendar ati meda pengawa tenggung ke ngasuh munsuh nya tadi tama magang ke dalam rumah. Ti iya nitihka chara orang ngayau nya tadi. Sigi enggau nangka ulih meh dijaga ba mua pitu kuta nya tadi. Tang meh nya nyu tama magang dasuh tegong da. Lebuh nawan seduai bulan nilik ari atas meda munsuh udah mayuh bendar masuk ngagai kandang rumah dia seduai menyadi nya lalu beberap sereta nyabak. Parai meh kitai tu dikeduan sida tiga nya. Tu nemu diri nyu kitai tu dini kitai nemu nyu da pasuk musuh rumah kitai tu pia ko Sabak seduai menyadi nya tadi ya meh orang ke da baruh bendar tadi nya orang ke da baruh din da sebelah kaki tangga nya sigi penapat inan rempas pulas nya bepantap enggau musuh din tadi ngaika sida nya ulih niki ke rumah. Bala sida jalang endang enggau naka ulih nguji deka niki kediri tang meh lalu enda ulih. Udah Tegong tu kena ambit pintu kutai nya tadi, dia iya alu merejuk pulai ke dalam. Apo ngumba mensia nya kitai tu makai asi baka iya meh. Enda patut dia nya makai batu, makai besi. Pia ku Putap Jalang meda tegung nya tadi. Enda tetalu merejuk kuta dia Jalang pelalu ngidan ati kenu iya. Iya pelalu mekejit nitihka tegung tama ke dalam kuta. Meda Jalang tu udah ngenamaka diri dia bala iya pen bendar agi deka niki ke rumah. Au ni baka sida ke ngerumpas dinding menyau ka nguji ka ngenama kediri ari dinding nya tadi. Sida iya. Nya meku cherita bih sawang dinding rumah tingang nya tadi gasak ke bala jalan. Iya men sida deka ngemasuk ke diri lalu dentum orang ke ari rumah tu. Labuh baru ba sida iya ke tanah. Nyadi Tegong iya ke belanda nya tadi lalu terus ngagai kilat. Datai iya ba kilat dia iya lalu bejako, Di ake hari sida nyin. Nyadi aku ari utan datai nama nya puting sida nyin ka kiya. Nachah ke bala sida nya. Enti ulih anang anang munuh sida iya laban nya sama kitai bansa deh. Asoh bakal tau tangkap aja pia ku Tegong bejaku enggau menyadi Akilat. Au makih barang ku nuan, ku Kilat. Udah nya tadi seduai iya menyadi perlu sama-sama engkechit keluar kuta ke sepiak. Seduai iya sama belanda lalu nuju pintu kuta nya baru, Tegong ari sepiak lalu Kilat pan ari sepiak. Seduai menyadi nya pan lalu sama-sama manjung. sereta alu mekecek merejuk kuta baru ninga panjung orang Ingar amat ari sepiak-sepiak kuta nya tadi dia bala jalai ngada ngenung alai perening sida ke sepiak peda kenu ada redugi orang siku bediri ba pechuk kuta perening ngagai sepiak baka nya ga orang siku udah. ngering diri kenu bediri ba puchok kuta nya tadi. Bah, sapa meh nya? Parai meh kitai tu jamah uri nya. Pia ku runding bala sida jalan tu tadi. Sembarang sida ke nadai meda agi majak deka ngerumas dinding rumah tinga nya tadi. Nya alai ku jerita mayuh endar bala jalang tu udah bakal. Sebarang ke udah bakal lalu enda ulih dapat agi lalu nyurutka diri. Tang sida iya nadai udah matik siku. Pia mega orang kempuru rumah bisi siku dua iya ke ulih rejang bala sida jalang ari baruh rumah tadi tauka kena tumbuk orang ari tisi. Udah seduai iya ngindang diri ba puchuk kuta nya tadi dia tegung seduai kilat lalu sama terjun ke baruh ke. Datai di baruh lalu betachah kenu ngelaban bala jalang. Taada da gasak ke seduai dia muai seduai menyadi nya tadi dinga kenu utai enda nemu agi bekeranding papung kiyung sebelah baruh rumah. Seduai menyadi nya Enda enda mantap. Nadai ngena duku seduai laban ngaika sida nya tadi bakal lalu parai deh. Laban nemu sida jalan tu enda mansa Iban. Seduai ngena terabai nya aja kena seduai ngelaban munsuh. Sebarang ke ulih bukut, bukut ga. Iya ke ulih sipak, sipak seduai ga. Ni baka ke dipalu mu nya tadi ngena terabai enda mah mensia nya tadi nama nya pa mendar seduai iya tadi nya meh mensia ku jerita da jamah seduai nya nyau betegaring bedau nya bedau ngena duku bedau ngena nama ngena terabai ja seduai tadi bepalu besilat ku orang. Bisi nya patah lengan, patah betis meh nya. Mensur kening nya patah tulang belakang meh nya. Beterauh mensia tadi madah kediri parai. Laban munsuh ke mangat mayuh dah ukai enti anti ga orang ke enggau jalang ngayau nya tadi. Nya alai seduai menyadi nya. Tap pan tu amat ati seduai iya bebunuh. Nyadi apai seduai iya Bunyah Lembau enda enggau seduai bepantap laban orang. Iya deka meda jamah seduai menyadi nya. Iya bediri ba nan ba tengah laman ngimbai rusa dua iku ke dilepaska sida ba mua rumah Tingang nya tadi. Nyadi bala jalang. meda munsuh nya tadi enda tentu ulih ansak ke sida iya dia bala iya nya tadi lalu ngambi ulih ba rusak dua iko nya deh lebuh rusak tu ke ba mua rumah da kandang dia peda sida iya manah mat tanduk rusak nya iya ke lelaki iya ga besai endar dia sida perlu bebalun nampak Nama nya ngansak ke rusak nya kia te. Meda baka nya dia Bujang Lembau lalu nempap burit rusak dua iku nya tadi. Seduai nya lalu ngila diri sereta lalu bindik ke orang ke udah betegaring bakal sebelah belah nya dia ba tengah laman dia. Sebarang orang ke deka numbuk seduai iya lalu netuju seduai iya. Nya meh rusak dua iku nya tadi. lalu berengkah ngelaban orang dia. Iya ke laki minsai ke orang ngena tanduk iya, lalu iya ke indu nyin tadi nyipak lalu numpu orang ngena kaki iya. Ukai mimi mimit mensia ke bebadi jamah rusa nyin tadi. Meda utai bangai nyelai bansa nya, dia bala jalang pan lalu ka rari. Tang sida iya nyau nadai jalai. Iya nyelai ba tusun ke sekali tu nya ditinggal aku naka tu dulu au jadi udah tu aaa kita tau ninga ke kampung jerita tu ba tusun ti nangkan ke tu iya nya tusun ti ke lima puluh satu. Naka tu dulu au terima kasih ila kitai betemu baru.